अहि बोन मे अहि बोन मे अरौ लागल हमरा प्यास कनी जट्टा से कनी जट्टा से गंगा बहा दे

हँ देखियौ सरकार सभटा दरारि फाटि गेलै हन खर पात सभटा छै कतेक पानि अनबै कतयसँ केना की करबै सभटा छै एकदम जड़ल बात अहाँके ठीक यऽ जी लेकिन करते कि सरकारो परेशान छै जी अब कते किसान के देल जेते पैसा जी सरका- सरकारे ने किसान के मदद करते किसान की करते यौ सरकार अरे बात अहाँके हम मानलहुँ हम ई नहि कहि रहल छी नहि मानलहुँ लेकिन सरकार जे छै से सभटाके बारेमे हितके बारेमे सोचि रहल छै आओर किसानके जते लोन दऽ रहल छै दऽ रह- सभटा चीज तऽ किसानेके लिए कऽ रहल छै लेकिन ओहिके बादो की बावजूद दिक्कत छै की कि उपज नहि भऽ रहल छै ने जी नहि भए रहल छै आ देखियौ ने कतऽसँ की करबै देखै छियै दरार फाटि गेलै सट्टा फाटि गेलै सट्टा जरि गेलै कहाँसँ पानि आनबै कतऽसँ दिक्कत ई छै कि सरकारोके बड़ा मजबूरी छै जी। एहि बेर कनि छै स्थिति खराब सरकारोके तरफसँ तऽ एहि बेर हमरा नहि लागैए कि अहाँ सबके रेट मिल पायत मुँह मांगा सर देतै किसान की करते किसान की करते किसान मरि जेते ल सरकारे ने किछु मदद करते यौ सरकार बात समझ रहल छी अहाँके हमसब हम ई जी। कहि रहल छी कि जे सरकार छै एहि बेर कनि दिक्कत छै एहि बेर अहाँके बारिश नहि भेल अहूँ सबके साथ हम बुझि रहल छी मजबूरी यऽ लेकिन सरकार एहि बेर किछु नहि कऽ पायत अहाँ सबके लेल एगो फिक्स रेट छै एहि बेर लागैए शायद ओहोमे कनि गिरावट आयत रेटोमे तऽ अहाँ सबके जे रेटो मिलैवला यऽ जी। सेहो कमे मिलत लेकिन हम कोशिश करै छी कि एक बेर बात बात करबै लेकिन हमरा नहि लागैए कि जे एहि बेर सरकार अहाँ सबके पूरा रेट देत एखन एना जे सरकार रहि जेतै तहन तऽ हमरा सबके खेती सब हमसब तऽ भूखे मरबै ओहिना अरे भूखे किया मरबे अहाँ सबके तऽ पास यह है अनाज सब बहुत सारा लेकिन सरकार की करते अहाँ देखियो कि अहाँ सब पटबे क्या नहीं छिए सरकार पानि कतऽ से आनबै पानिक जोगाड़ नहि छै पानिक व्यवस्था नहि भऽ रहल है यहाँ देखै छियै केहन तेज रौद छै रोज समझ सकै छी हम लेकिन दिक्कत छै कि जे सरकार नहि किछु कऽ सकैए चलू हम एगो

C'è te spiro, sai. Shalana. प्रणाम सर की हाल चाल छै? प्रणाम बहुत बढ़िया अहाँ सब बताओ लेट केना भऽ गेलियै अहाँ अरे गाँव घरक माहौल में सब देखलिए हालत किसान का यौ देखलियै तऽ हालत किसान के लेकिन सरकारो की कऽ पेतै मजबूरी छै सरकार के पास ने आ बात बुझियौ कनी सरकार मजबूर छै सर किसान अपन सब चीज दाव पर लगा कऽ एहि आपदाके प्राकृतिक आपदामे किसान की कऽ सकै छै प्राकृतिक आपदामे तऽ सरकारे ने किसानके लेल खड़ा हेतै जे सरकार जाहि भी ढङ्गसँ होइ किसान अपन सब चीज दाव पर लगा कऽ निछावर कए देने छै गरीब कर्ज लऽ कऽ जेना तेना गरीब मजदूर हर वर्गक किसान छै और अपन हर चीज दाव पर लगा देने छै एहिमे अगर सरकार मदद नहीं करते प्राकृतिक आपदा में सरकार मदद नहीं करते तो सरकार कखन मदद करते किसान के सर सरकार के पास मुखिया जी औरो बड़ सारा सेक्टर छै अगर आ किसान किसान करबे पूरा सब आदमी तो विकास थोड़े हेते औरो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना छै शिक्षा पर ध्यान देना छै बहुत सारा काज छै सरकार के पास और अहाँ सबके लेल तो बहुत किछु कहि रहल ये सरकार समझ रहल छियै ने अहाँ बिल्कुल सही बात छै अहीं सब तऽ बुझै छियै कृषि प्रधान देश में सरकार किसान के लेल किछु नहि कऽ सकै छै विकास करते हैं पेट में खर नहि आ सिंह में तेल वाह एस डी ओ साहब सर हम अहाँके बात समझि रहल छी आओर हम चलू ठीक छै आवेदन दऽ दै छियै सरकारके लिख कऽ कि एना एना बात छै लेकिन दिक्कत हमरा एगो आओर सुनबामे आयल हँ कि जे सरकार जे रेट तय केलकै हँ सेहो एहि बेर हर सालके मुकाबला कम छै हँ सही बात छै रेट कम नहि हेतै खेत किसानके कुआँ किसानके बीज किसानके मेहनत किसानके रौदमे तरपि कऽ करतै किसान पसीना बहेतै किसान आओर रेट सरकार तय करतै वाह एस डी ओ साहब आब ओ जमाना गेलै किसान फांसी लगेतै कि आत्मदाह करतै आब सिर्फ आओर सिर्फ सरकारके खिलाफ आंदोलन हेतै